Birayê Cemile çê dibe. Cemile ferq dikir ku di rojên dawiyê de halên xerîb li ser diyavê û bavê wê ne. Di nawa xwe de bi dizîka dipeyivin û dikeniyan. Cemile di ber xwe de got, Ecêb, pir ecêb. Wê şevê Cemile. xwe di binê lihêfê de qurnisandibû û bi listokên xwe dileyst. Piştî kêliyekî diya wê û bavê wê hatin oda Cemîle. Li ser nivîna rûniştin, diya wî gotê, Şîrîna min, tiştekî pir muhîm ku divê em ji te re bêjin heye. Bavê wê gotê, Wê ji nêzik de bebekek ji me re çêbibe. Çavên herduyan jî dibiriqîn. Cemîle ecebmayî û hêdika got, Bebek? Bebeka rast tê? Yanî ez ê bibim hek? Ez ê bibim abla? Piştî wê rojê Cemîle her daîm li zikê diya xwe dinêrî. Ev zikê ku di halê normal de dûz bû, niha her daîm mezin dibû. Wekî topê gup girover xuya dikir. Dema ku Cemîlê wê şevê bi Tombîş re tenê ma, hev îdare kir û got, Tu bawer dikî Tombîş ez ê bibim hek? Kî dizane çi li pêşiya min e? Roja dîtirê bavê Cemîlê di wextê belawbûna mektebê de hat. Cemîlê bi hev xwe re avête hembêze bavê xwe. Bavê wî jî ew baş hembêz kir. Pişt re jî jê pirsî, Ka bêje şîrîna min, tu dixwazî birayê xwe bibînî? Cemîlê pirsî, Birayê min hate dinyayê? Belê, îro di wextê nîvro de, dema ku tu li mektebê bû. Baş e wê navê wî çi danî? We navê wî çi danî? Murat. Bavê wî gotê, Haydi keça min. Em baxekî kulîlk û çikolata ku diya te hêrî zêde jê hez dike bistînin. Temam. Emma em ji bo birayê min jî lîstokekî bistînin. Bavê min. Ji bo Xwedê. Ji bo Xwedê. Piştî saetekî Cemîle û bavê xwe hatibûn nexweşxaneyê. Ev saet ji Cemîle re wekî umrêkî hatibû. Pir bi kelecan bû. Li ser tiliyên lingan xwe li xwe bi ser dergûşê de xwar kir. Tam di vê esnayê de Muradê hûrik çavên xwe vekiribûn. Çixwest piçûk bû wiha! Cemîlê masiyê li stok yê ku bi taybetî ji bo vî hilbijartibû, pêşkeş kir, Aha ji te re birayê min, ev ji bo te ye. Piştî ku diya wê Cemîle himbêz kir û ew maçî kir, rahişte Murat. Ma Cemîle hîç disekine, wê ji hema xwe xiste nava wan. Xwest ku birayê xwe yê piçûcik bixe himbêzê xwe de. Cemîlê Murat bi baldarî digirt û hêdîka di guhê wî de got, Ez ji te hez dikim. Tu zanî ez kî me, ez heka te me, berxikê min. Cemile diya wê bavê wê û birayê wê yê hûrik, cara pêşîg bû ku hatibûn cem hew. Cemile pir kelecan girtibû. Ji kêfxweşiyê zimanê xwe winda kiribû. Mûrat tiliya xwe bire devê xwe, pişt re jî mirûzê xwe tirş kir û dest bi girî kir. Diya wî gote, Niha bir çi bûye ku şîr bidimê vê baş bibe. Diya wê, xwe li ser qoltuxa şîn ya li odeyekî baş bi cih kir û Mûrat xiste hembêze xwe. Cemîle pirsî, Bîberona vîkanî? Diya wê, ew wiha serwext kir, Ez ne bîberonê, şîrê dayîkê didimê şêrina min, gelekî pratîk e. Kêliyekî din tê ji bibînî. Şîrê dayikê her daîm hazir e ji bo we xwarinê. Hem bi çêj û xwedîker e. Birayê Cemîlê derhal dest bi mêtina çiçikên diya xwe kir. Wekî ku bi salan ne çiçik dimêt, hosta bû. Hem jî ji halê xwe dilxwaş xuya dikir. Cemîlê bi ecepmayî pirsî. Ma ez jî wisa xwedî dibûm, diya wî gotê, Belê delala min. Halla halla, hîç naye bîra min. Piştê ku Mûrad têr xwar, dew ji çîçikan berda, bavê wî rahiştê, hêdika li pişta wî xist û xaza wî derxist. Piştre ji ew hêdika li ser dergûşa wî ya piçûk dirêj kir. Cemîle pirsî. Tê îşev werî malê ne wisa dayikê? Nexêr keça min, ez û Murat em ê qederekî li nexweşxaneyê bimînin. Divê ez ewle bim ku her tişt di riya xwe de dimeşe. Piştre em ê bi hev re vegerin malê. Tê bibînî şêrina min, wê zeman wekî avê derbas dibe. Tu pir zêde dûr namînî ji me. Cemîle ji bavê xwe pirsî, Vê birayê min kengî dest bi meşê bike bavê min? Bavê vî hîr hîr keniye û gotê, Ka bisekine, berî yek salî nameşe. Cemîlê pirsî, Ez dikarîm vî hînî meşê bikim? Tabî tu dikarî vî hîn bikî delala min. Cemilê bi serbilindî got, Hûn ê bibînin ez ê çi û çi şanî vî bidim. Aha bi rastî min niha ji hêkîtiyê pir hez kir. Wê şevê bavê vê Cemile bire restorantekî bi sipehî. Wê ji dayikbûna Muradê piçûk pîroz bikirana. Bavê vê got, Binêr ez ê tiştekî ji te re bêjim keça min na delal. Heke tu hîs bikî ku em bi Murad re ji te bêtir eleqedar dibin, dixwazim ku tu ji me re bêjî. Çawa ku tu cara pêşî dibe hek, em jî cara pêşî dibin xwedî du zarok. Emanet ha ji bîr neke keça min. Dibe ku em di serî de xetayê bikin, lê ez soz didim em ê hewl bidin ku ji bo ve herduya jî ya herî baş bikin. Di wê navberê de ez baş dizanim ku tê bibe xwişkek pir baş berxka min. Cemîle got, Tu jî qenctirîna bavayî, tu zanî bavê min. Çîroka me li vir qediya, Rêza Cemîle Hûn dibînin, hûn dikarin bikirin, bixwînin.